Kitba ta' Jason Aloisio. Għal ħafna minna, l-uniku għasfur li naħsbu li nistgħu naraw minn djarna hu l-għammiel tal-bejt. Huwa minnu li tal-bejt hu l-aktar għasfur komuni, mhux biss fl-ambjent urban, imma wkoll f'kull rokna tal-gżejjer Maltin. Ma fl-ibliet u l-irħula tagħna niltaqgħu ma' nukleju żgħir ta' għasafar oħra, li fosthom l-aktar numeruża hi l-bufula s-sewda. Dan l-għasfur fih kważi daqs tal-bejt, imma b'tifsila aktar misluta. Raġel għandu rasu sewda b'ċirku aħmar madwar l-għajnejn. Il-bqija tal-ġisem u gris ċar, li fal roqa bajda fuq l-onq. Il-mara jkollha ras aktar ċara, Bid-dar jagħti fil-kannella u għonqu żaqq bajdanin. Fiż-żewġ għesafar id-denb hu skur bit-truf bojod, pjuttost twil bit-tarf ġej għat-tond. L-aktar għajta komuni tal-bufula sewda tixbah il-ħoss li tagħmel ċekċika tat-tfal. Tuża fost l-oħrajn hi u tfittex l-ikel, ukoll meta tħossha skomda bil-preżenza tan-nies jew ta' xi qattus jew xi periklu ieħor. Għal-bija tal-buful il-bufula sewda hija sfur mill-aktar attiv. Tiċċaqlaq bla waqfien jew iddur għall-ikel minn ferha l-oħra ta' xi siġra u ġili wkoll mal-art. L-ikel jikkonsisti l-aktar f'insetti żgħar li taqbad permezz tal-munqar irqiq jisu pinzetta. Fix-xitwa meta l-insetti jonqsu, il-bufula sewda tbiddel id-dieta tagħha u tikol il-frott tirqiq tad-deru. Top ukoll tnaqqar il-qalba radba tal-bajtar tax-xewk u tħalli biss il-qoxra ta' barra. Għalkemm illum il-bufula sewda jittieni l-aktar asful residenti komuni wara tal-bejt mhux minn dejjem kien hekk. Il-ftit studji li saru fuq la safar qabel is-seklu 20 nafu li l-bufula sewda kienet tidher biss f'numri żgħar fix-xitwa. Minn dak iż-żmien l-hawn, il-bufula sewda komplit tinfirex, għalkemm f'pajjiżi oħra tinsab biss fil-kampanja. Malta tilfet il-biża mill-bniedem, resqet lejn l-abitat u siba tbejjed f'ġonna żgħar għal pilbini. Saħansitra tinżel ukoll fil-btieħi tfittex l-insetti minn fuq il-weraq tal-pjanti fil-qsari. Lejn l-aħħar ta' Jannar il-bufula sewda raġel jibda jgħanni minn fuq xi fergħa għolja. Kultant itir isu farfett u jerġa' jinżel ħelu ħelu fost ħafna tferfir ta' ġwienaħ. L-ewwel bejta tinbena għal nofs frar u xi pari jkun għadhom bil-frieħ sal-bidu ta' wissu. Il-bejta jkollha dehra pulita. Sa 30 sena ilu, ħafna bejtiet kienu jinstabu fil-pjanta tat-tullier li tħaddar fir-rebbiegħa u fis-sajf. Imma illum saret ħaġa normali li jissib bejtiet farbuxxelli u fil-frijej baxxi ta' siġar żgħar. Bosta bejtiet jinqerdu mis-sriep u l-firien imma kull sena jsalvaw biżejjed friħ biex dan l-asfur jibqa' komuni. Il-preżenza u l-għanja tal-bufula sewda saru karatteristika tan-natura ta' pajjiżna u jkun ferm diffiċli li timmaġina lil pajjiżna mingħajr dan l-asfur żgħir u grazzjuż.